Na he mũirĩtu warutire nĩ wa harĩa he mũirĩtu warutire ciana ciake aruta ciana ciake rĩ agĩcoka mamũkuĩire hau nake ciana ikĩhona ciana ĩ ndaciumĩria Eh, agĩciria gũcokera mami wao oi. mathire mamu wao ĩĩ no mami wao nĩ araumire thibitarĩ arakomete na ikui nake kwarĩ andũ anana no kana kamwe noko gakui na nyũmba yahũra kũreke ngwĩre nyũmba ya gũthagwo mwĩ thĩiniĩ ndona nyũmba ya gũthwo rĩu mwakuagwo nĩ maĩ na igũrũ gwĩ igũrũ wĩ mwega mwĩroreri wa channel ya Wairimu wa Maria niĩ njĩtagwo Wairimu wa Maria eh, na ũmũthĩ tũcerire maĩ mahiũ gĩtũmi gĩa gũka gũkũ nĩ kũmuonia what happened hĩndĩ ĩrĩa andũ makuagwo nĩ maĩ rĩ makuĩirwo ha so ũmũthĩ ndamũrehe gũkũ maĩ mahiũ tuone mawĩko ma Ngai na magania ma Ngai nĩguo tũm- tũhote kũmwĩtigĩra tũmwĩtigĩre na tũmwĩke atĩa na tũmũcokerere so guys harĩa ndũgamĩte nĩ harĩa maĩ mambĩrĩirie rũĩ rũgereire harĩa ndinahota gũthiĩ o hau nĩ guoya wĩragwo wĩgite wĩ muoyo so m- rũĩ rũgereire harĩa na nĩ- nĩho maĩ maimĩire nĩguo moke manine andũ mau kĩanda. Rĩu ũmũthĩ tũgũthiĩ tũmuonie ũrĩa gwa ũrĩa maĩ mau mekire damage. Mĩtĩ ũngĩona mĩtĩ ĩrĩa ĩ gũkũ ĩrũndĩtwo nĩ maĩ, ihiga rĩkuĩtwo nĩ maĩ, mũngĩona kaba gwĩtigĩra Ngai. Rĩu ũmũthĩ njũkire nĩguo tuone maũndũ marĩa magegania ma Ngai tondũ matuonaga. Gũkĩra atĩ ũgakoma ũgokĩra tarĩ kawaida ti kawaida. Wakoma ũguo wona twana twaku hau kana andũ aku hau kana andũ anyu hau, andũ a gũkũ makomete o ũguo ithuĩ tũkomaga, ũgokĩra ũkarora kana gaku nĩ gokĩrire, tũkariganĩrwo, mostly tũriganagĩrwo nĩ kuga nĩ wega rũcinĩ na si kawaida by the way. Twagĩrĩirwo wokĩra, wakoma wokĩra ũkera Ngai nĩ wega tondũ andũ aya makomire magĩũka makuĩtwo nĩ maĩ, famĩlĩ ng'ima. kwĩna family harĩa ya nine people makuirwo o othe rũ so mũthĩ tũrenda kuona exactly what happened in this area so karibu na kama huja subscribe subscribe hitia subscribe kanyamå kau ũhitia subscribe na gakengere kau nĩguo every time ndaikia ka video kau ũgakoraga wo onawe wĩ notified kuona maundu maingi this is a new dawn nimekaa sana bila kupost njikarite muno itegũpost videos nĩ ũndũ wa maũndũ ma hapa na kule no rĩu ndĩ hakuhĩ ndĩmũrehagĩra maũndũ mega na ma kũgegania na ma gũkenia ngoro cianyu na ma gwĩtigĩra ngai Kire. Twĩra- Nimetaree. Hebu ona ona ingine pale. hena kĩrĩa harĩa ĩ Ati ya Othe. mkodo be. Obey sijui what Obey me. Obey me. Ati? Aoni mawe imeandikwa I'm God obey me. Mm. Kai aki Nuona kabisa. nuona rũĩ. Mm. Ĩndũ waigua rũĩ harĩa rũrĩ. Mm. Ĩndũ waruona. Mm. Rũĩ rũrũ rũtithiaga ũguo. Rũcokaga ũguo. Nuona harĩa harĩa andũ arĩa ma- ũrona twana tũrĩ. Eh. Rũ- Rũĩ rũu rũcokaga ũguo. No rĩu nĩ ũrĩa rwarĩ na ũritũ rĩ. Mm. Rwathire atĩ.

handũ tarĩ ndamu no ti ndamu, nĩ ũrĩa handũ hagĩaga kĩgĩka arabu ĩkahinga njĩra ya maĩ. Maĩ magoka magoka magoka makaihũra hau magacoka rĩu makauna nĩ ũndũ wa hinya. Rĩu nĩ ũndũ wa hinya ũcio wothe rĩ, mokire makuĩte mahiga maya mothe, ona gũtuĩka marĩ mokaga tarĩ rũheni. Magĩũka magĩthereria mĩciĩ ya andũ, rĩu mahiga maya mokire baadaye nĩguo mahiga mokire magĩikara mĩciĩ-inĩ ya andũ magĩ settle rĩu itũũra andũ magĩthengio. Mawĩko ma Ngai nĩ manene. Rĩu mwĩroreri-inĩ ũyũ akĩona ihiga, mahiga marĩa maikũrũkire gũkũ mangĩakorire andũ nĩ ũhoro ũngĩ tũngĩaragia tondũ rĩu ihiga ta rĩrĩ rĩokaga rĩgaikara harĩa rĩu nyũmba yuma. O handũ harĩ na nyũmba hena ihiga rĩigana ũũ. Kũu kaba gwĩtigĩra Ngai tondũ maũndũ mangĩ mekĩriga ũkarigwo atĩrĩ ihiga ta rĩrĩ rĩ, nĩ wona o kũu kũroneka o kũu? Mahiga maya maimĩte mebangĩte ũguo toguo ũrona kũrĩa gũtarĩ na gũtamomokire. Rĩu mahiga maya mothe marĩ hau magĩikũrũka ũgakora ihiga rĩikũrũkire mĩtĩ ta ĩno ta njĩra ihiga ta rĩu rĩngĩgaikũrũka rĩrũgame. Mĩtĩ, mĩtĩ ĩrĩa ĩkũrĩtwo kũu, mĩtĩ yothe ya ndũire, mĩtĩ ĩna mĩaka na mĩaka yakuirwo yothe ĩkĩharũrũkio gĩcagi-inĩ gĩkĩ. Ũgakora nginya kwĩ andũ, he ciana igĩrĩ itarĩ cioneka na ndũngĩmenya kũrĩa cirĩ no Ngai ũĩ na sorry to the family tondũ ti hahũthũ. Rĩu ũgakora nĩwona mũtĩ ta ũrĩa? Mũtĩ ta ũrĩa we wĩ wiki ndũngĩhota kũũkumbatĩria kana mũrĩ erĩ no anga mũrĩ atatũ nĩ ũrĩa mĩtĩ ĩno yarĩ mĩnene. Ũgakoraga maĩ mau mokĩte na force nene mũno na nĩkĩo maninire andũ acio othe twendi eiti na gĩcagi kĩgima. Ũcio nĩ mũtĩ ũmunyĩtwo ũkarehwo o hau Mahiga matheri magaikũrũkio makarehwo o hau. Rĩu kũhana tarĩ bũrũri wa mahiga. Ona andũ aya mangĩenda gũcoka tuge rĩngĩ mũndũ auge acoke harĩa arĩ, ake rĩngĩ kana ake werũ. Ndiũĩ kana no kũhotekeke nĩ mahiga marĩa me bũrũri ũyũ. Mahiga nĩ maingĩ biũ biũ atĩ ona nginya ũngĩenda kwenja handũ ndũngĩhota. Nĩ mahiga rĩu no thirikari rĩngĩ ĩmaheire mũgũnda ũngĩ kana ĩmethere handũ kana tondũ haha hatingĩakĩka rĩngĩ. Mahiga mau ndũngĩhota gũthamia ona wĩ thirikari. Mahiga marĩa me haha matingĩthamĩka. Koguo no Ngai amateithirie maheo mũgũnda ũngĩ nĩ thirikari mahote gwaka. Tondũ rĩu according to ũrĩa maraugaga atĩ imagine ũrĩa mũndũ erutanagĩria ake gaburoti, ũgacoka ũgekora nĩ ũrarĩ na gwaku rĩu ningĩ nĩ gũkombora. Andũ acio mena stress itahana, stress nene na stress nyingĩ no Ngai amaiguĩrĩire tha. Ndĩrageria kũ imagine ũrĩa mũndũ angĩkorwo akomete arabu ũhutio nĩ mũndũ ũguo kana tuge rĩngĩ mũndũ oke akũmakie hanini mũmakĩre, mũmakĩre ũrĩa mũndũ amakaga naguo. Ũgacoka ũka imagine andũ ta aya. marĩ toro tondũ kwarĩ thaa kenda, marĩ toro, ũcoke wĩigue mũrurumo ũtaramenya nĩ nakũ, ka nĩ thĩ ĩrathira, kana nĩ nakũ, ka nĩ nakũ tondũ maĩ maya mokĩte na force nene biũ magambaga kũgamba na mahiga na kĩ, ũkona rĩngĩ ona andũ aingĩ rĩngĩ makuire nĩ ũndũ wa kũmaka kũu, tondũ gũtirĩ kĩndũ kĩũru ta kũmaka, ona andũ aya mekaga prank, he. No wĩke prank ũmakie mũndũ athiĩ so ngeragia kũ imagine andũ aya ngamaiguĩra tha the shock ĩrĩa macemanirie nayo. Rĩu andũ aitũ maũndũ indo iria ciatigarire kuma kwĩ mũciĩ mũgima, werorera gwaku ũgakora wĩna gĩtĩ, wĩna TV, wĩna ibũyũ cia maĩ, wĩna metha, wĩna indo iria ciatigarire no mĩthingi ya nyũmba ta ĩno. Ũgakora ga slab tu ũrĩa wenjeirwo nyũmba, haha nĩ ma nĩ harĩ nyũmba, haha nĩ ũrĩa hathimindĩtwo, agayanĩtie nyũmba ĩno rumu inya, o ũguo tu noguo gwatigirwo. Gũtirĩ kĩndũ ta TV, gũtirĩ kĩndũ ta mĩtĩ. ona karũbaũ ũguo ũngĩrogoterera ka mũrango kana mabati ũgake rĩngĩ matiatigĩirwo ona. Na kũmakania nĩ atĩ indo icio ciothe ona ũngĩthiĩ harĩa indo ciothe ciahataga hatirĩ hatirĩ brick ya nyũmba ona ĩmwe. Mahiga maya makaga nyũmba ũrakora rĩngĩ nĩ kamwe twĩrĩ na kwarĩ gĩcagi kĩgima na andũ aya kũringana nao makĩte na kĩ? Na mahiga. Ĩno nĩ slab kana foundation ya nyũmba ya mũndũ. Nĩyo tũrorete tuone nyũmba ĩno. No ũrore ũkuona ũrĩa wothe yahana. Ũgakora haha yarĩ four bedroom, four rooms. Rĩu ũkoraga rĩngĩ yarĩ sitting, riko, Ũkarigwo haha harĩ ho na bedroom na bedroom. Ici nĩ iria ciarĩ cia pastor, etagwo pastor ũyũ. Ĩĩ kũrĩa ciana ciake nĩ a lose -ire ciana igĩrĩ na mamu wao na mũruti wa wĩra. Ĩĩ rĩu haha nĩ ho aikaraga. Ũyũ warĩ mũciĩ wake wairigĩtwo agakĩra mamu wao. Akeyakĩra, agakĩra mũruti wa wĩra, no othe mokire magĩkuo nĩ maĩ, tondũ tũtingĩmuonia tũburi tondũ ti wega. He tũburi twĩ hau tũthikĩtwo rĩu mamu wao na mwana wake ũmwe tondũ ũcio ũngĩ nĩ athire arĩ. mwana ũngĩ wa kĩanda rĩu ndathikĩrwo gũkũ. Rĩu imagine hau nĩho mũthuri ũcio araingagĩrĩra gwake. O ũrĩa mũndũ athondekaga kamũciĩ gake, ũgagĩthondeka, ũgekĩra tiles, ũgekĩra kĩrĩa cia design ciaku ciothe. Mũciĩ ũgacoka ũgoka ũhatĩtwo nĩ maĩ mũthenya ũmwe o ũrĩa ũkĩire ta ũrĩa gũkĩaga rũcinĩ, mũthenya ũmwe ũgakĩa ũgacoka ũgakorwo ndũrĩ ona kĩ, nĩ watigwo ũtarĩ ona kĩ, ũgatigwo na flat land. Ti hahũthũ. Ũcoketio haha, ũcoketio thutha ũgathira, gũthira biũ, rĩu ũgatuĩka mũkombori. No Ngai no mwĩhokeku tondũ andũ acio me muoyo na nĩo maraheana rũgano rũu, nĩguo tũgacoka tũkamenya maũndũ marĩa mekĩkaĩra andũ o na ithuĩ no matũkore, no harĩa Ngai akoragwo atũigĩrĩire tha mũno mũno mũno. Ti kuga nĩ athuri acio makĩonete ũru no, gũtirĩ mũndũ ũtangĩgera kĩũndũ ta gĩkĩ. Rĩu nĩ kaba kwĩheaga hinya, kwĩyũmĩrĩria na mũno mũno gwĩtigĩra Ngai. Rĩu ĩno yarĩ nyũmba yake. Wauma haha ũgũthiĩ he mũciĩ ũngĩ wĩ harĩa. Ciarĩ slabs ciumĩte haha nginya o kũu. ũgakora mĩciĩ gĩcagi kĩgima nĩ mĩthiru. Maũndũ ma kũgegania, ma kũmakania. Haha harĩ na thara, harĩ na mũciĩ, harĩ na kiugũ kĩa ng'ombe, harĩ na mũgũnda wĩ hau wa marigũ, harĩ na ka home garden tondũ nĩ ũgũkĩona greens ingĩ hau, ciothe ciothe ciothe ciokire igĩkuo nĩ maĩ.

gũkũ rĩu ithuĩ tũkaga rĩrĩ rĩrĩa twĩna maũndũ twa mũthĩ ta rĩu ũmũthĩ twĩna mũcemanio ona rĩu twarĩkia mũcemanio ũkuona kĩrĩa nĩ mũcemanagia rĩu tũtirĩ twacemania nĩ rĩa mbere tũrakĩrĩ na ihinda rĩa gũcemania andũ nĩ maimire thibitarĩ ũgũikara kũnyita kũnyitanĩria na karimbo no no rĩa twĩka Ndĩrona. Maritũ. We. Rĩu hau nĩkĩ? Rĩu kũrarĩ na ihiga. Ngai. Nĩ kuohwo. Kitu imenistua ni hizi makai. Mũndũ akĩruta nguo ũguo one mĩĩrĩ ũrĩa ĩhana rĩ. kwĩna mwanake wake mũtumia wake agĩkua na mwanake wake ameroragĩra rĩu me hau magĩthiĩ ethĩ ya igũrũ ya igũrũ ya igũrũ ngeire mweri na tarĩki ya ũgwa ya ũgwa na nini kũhiga ta rĩrĩ nĩ rĩkuma kũu rĩgoka mahiga maya gũkũ gũtirarĩ mahiga ndona ta marĩa me o kũu harĩa kũu ingĩkwĩra kũrĩ andũ mahonokire rĩ na me muoyo rĩ harĩa ũrona mahiga marĩa rĩ

ciana ĩndĩ aciumĩria agĩciria gũcokera mami wao Mathire mamu wao. ĩĩ no mami wao nĩ araumire thibitarĩ arakomete na ikui nake Nĩ mũirĩtu agĩkua. mũirĩtu agĩkua Nginya rĩrĩa. Ona mamu wao na ciana ona maciakuire. ndakwĩra maĩ maya rĩ korwo nĩ kũraga kũrĩa aiguaga kũraga rĩ

Eh, no kana kamwe no ko gaka rä u mwekorire maä mũkorire nyå mbaga nä mwombä te kå ra maĩ macio mũndũ ũrĩa woraga Mm. ũcio nĩwe wakuaga ũrĩa waroraga maĩ macio ageciria acoke nyũmba rĩ Mm. ũcio nĩwe wahonokaga na nyũmba yahũra kũreke ngwĩre nyũmba yagũthagwo Mwĩ thĩiniĩ. Ndona nyũmba ya gũthwo. Eh. Rĩu mwakuga kwa nĩ maĩ me igũrũ. Wĩ igũrũ. Yo kwa ndwe go swim. Eh, ni mago kuga. Oh, na nyũmba. Wĩ. Oh, tondũ nĩ mamunya. Ii magoka makamunya nyũmba. Ũngĩũria gũkũ rĩ na tũrakĩte nyũmba cia mahiga rĩ, ũngĩthiĩ ta harĩa haitũ tũrakĩte nyũmba cia mahiga, ũngĩrora ta gũkũ kwa mwarimũ arakĩte nyũmba cia mahiga rĩ, gũkũ ũngĩuga kũrarĩ na nyũmba no wĩtĩkie? Kũu nginya slab nĩ thikange ciothe. rĩu arĩa makĩhotaga gũthiĩ ta ithu to niĩ ndangĩhotaga nĩ ũkaingĩra mocarĩ Weza mũndũ wanyu. ĩĩ to tarĩu kana kau kambĩte kũra ũkerorera ũyũ nĩ ng'ania ũyũ nĩ ng'ania

Gĩũka rĩu ũguo na ũ to niĩ ndakoma rĩngĩ nginya kũu. Ithuĩ gũtirĩ kĩndũ twerereirie ũguo atĩ nguo akohe ngari wonaga rĩ wonire mũtĩ igũrũ rĩ yarĩ ya mũthuri ũcio ĩ hau next Ĩma maragita marĩa. maragita na o- no hau next Bado. Marĩa makuo bo marutagwo na gũkĩanda. Nĩ karori gagakuo ũguo. Hmm? Ah, no andũ rĩu ngwĩciria nĩ tũmenyerete.

ũgathiĩ ũguo ũkerorera mũndũ ũguo ĩ Mm. ũteciragia kwa no ahone ĩ Mm. ũgetĩkia ngai e maũndũ me hinya ĩ Kamũhoni. akamũhonia ũngĩrora rĩu ĩno nĩ matigari ma TV ya mũndũ, rĩu kau nĩko mo- gatigarirwo just a plastic, ga plastic ga kuonania ĩno yarĩ TV ĩtigwo hau. Ũkoraga tũmabati tũtarũrĩte biũ, tũtarũrĩtwo biũ tũhana tũratathi twa mabati. Na rĩu nguo ũgakoraga nguo ici ciarĩ cia ng'ania nĩcio ciĩ kũu ndangari tondũ ti nguo ũngĩoya wĩkĩre. Haya ĩyo nĩ thitima, waya cia thitima na nĩguo ciĩ mata. kana ciĩ ndungu ciatuangĩtwo ciothe ikarundwo, koguo you can imagine andũ aya moragĩra maĩ, na at the same time ũgwati wa thitima wamekĩte atĩa? Wamakorire maitho tondũ maĩ na thitima itiguanaga, nĩ indo igĩrĩ itaiguanaga, maĩ na thitima iteciguana. Rĩu andũ aya mang'etheirwo nĩ gĩkuũ ũũ, no Ngai nĩ mwega atĩ gũtirĩ na mwaki wakanire kana kĩ kana kĩ. Kwĩ andũ mahonokire. Ta rĩu ta mũthuri ũyũ, twamũkorire haha agĩthondeka tũburi twa mwana twa ciana ciake akuĩrĩirwo nĩ twana twĩrĩ, kamwe kena mĩaka ĩtano, kamwe kena mĩaka ikũmi. Rĩu imagine ũkuĩrĩirwo nĩ ciana igĩrĩ mũthenya ũmwe, atigirwo na kamwe, Ngai no mwĩhokeku nĩ amũhonoirie kamwe. No rĩu andũ magĩthiĩ rĩngĩ kwerũhia ũgĩthiĩ kũrĩma, we ũroka kwerũhia tũburi twa ciana ciake, ũkaigua handũ hau ti hahũthũ. Kũrwo nĩ ciana igĩrĩ he mũthenya ũmwe hatingĩkorwo he hahũthũ ona hanini. Rĩu ona ũngĩgeria kũmwĩra pole ona ũgerie ona nĩ ũraremwo nĩ kũmwarĩria tondũ ndũĩ ũngĩmwĩra atĩa tiga ũmũhoere tu Ngai amũhe hinya. Nĩ ũndũ wa Ngai no mwĩhokeku ũngĩona mũndũ no arathiĩ. one month, one and a half months down the line no ĩhete hinya. Kũoguo Ngai no areka maũndũ mega. Ningĩ mũgĩte hinya wa gũcoka harĩa ũthikĩte ciana ciaku bado no ũndũ tũngĩcokeria Ngai ngatho naguo. Kotigo theke man. Turagera hau ka ndaraca-inĩ, tũthiĩ ndaraca-inĩ. Sasa we na we unajua uko safe, mi unaniona miguu au uko umejipanga ngani ukumenya kwina rũĩ gũkũ Rĩu andũ aitũ ĩno nĩyo ndaraca, ndaraca ĩrĩa ĩragerwo. Ndaraca ĩrĩa ĩragerwo gũkũ nĩ ya kamency. Ĩthondeketwo na mbaũ na itingĩ na kĩ na tũhiga. Ona ũragera wĩtigĩrĩte tondũ rĩu already Wĩna guoya wa maĩ. Rĩu ũguo nĩguo kwahanaga, maĩ mahiũ, gũtiarĩ gũtheke. Rĩu nĩ mweri na nuthu kuma rĩrĩa ũndũ ũyũ wamakorire, na Ngai no mwĩhokeku. In everything Bibilia ĩtwĩraga tũcokagĩrie Ngai ngatho. Rĩu no tũmũcokeirie ngatho tondũ gũtirĩ ũndũ ũngĩ tũngĩka. Rĩu ũguo nĩguo kwahanaga, na rĩu thaa ici nĩ after kũhorerete. Kũguo kwarĩ kũũru, mbica ciarĩ njũru gũkĩra ũguo ũguo tũramuonia thaa ici tondũ ithuĩ tũretereire kwambe kũhorere tondũ ona wĩ mũndũ. Kwĩragwo kĩguoya kĩainũkĩire nyina. Rĩu Ngai amũrathime nĩ ũndũ wa kuona video ĩyo. Ee amũtũrie na amũmenyerere na tũhoere mũno andũ acio a Maĩ Mahiũ tondũ ti hahũthũ, ti hahũthũ ona hanini. So mũndũ ũta subscribe ĩte angĩkorwo nĩ wakenio nĩ video please subscribe, like, share, comment nĩguo at least ũhoro ũyũ ũkinyĩre andũ aingĩ mamenye ũrĩa Ngai angĩka. Tuonane video ĩyo ĩngĩ, Ngai amũrathime.